Mela, wasalt il-Kosovo, l-ewwel ħaġa li ġralek il-Kosovo li l-mafja Albaniża eh, tefatlek eh, eh, is-center ma' wiċċek. Mm-hmm. Mhux center Kalashnikov.
Kalashnikov ma' wiċċek.
Ehm, u minn hemmhekk irnexxielkom ix-xaħmu għax. Mm-hmm. Skont Rodrik, skont għax Peter Rodrik għaġus il-ġurnalist li kien għamel kollox u I just tagged along. So ehm, he bribed his way

Il-min biħejtuh.
Deutsche Welle, xi Reuters, jew something of the sort ġewwa Kosovo stess, għax Kosovo stess, mbagħad Prishtina, li huwa l-capital city, kien il-ħabb tal-medja internazzjonali, hemmhekk terġa' terrorizza kemm aħna maħna xejn. Da, meta wasalna hemmhekk, there was one, only one semi-operational hotel, jekk mhux ser żball il-Grand Hotel kien jismu. U CNN kellhom solar sħiħ, ekku jibmen, dvannijiet, nies, tripods, kamera, xaħġa. Inkredibbli. Solar, Deutsche Welle Solar, Reuters Solar, NBC, whatever it is. U, insomma, wasanna, wasanna Migrant Hotel, insomma, kmisser zbal, Rodri kellu kontat mal-KLA li kienu l-Kosovo Liberation Army. U we could not afford that hotel. biex dik der hotel fil-verità bla lift, it was the best hotel there fi żmienu, ma bla dawl, bla lift, no, no, no plumbing. At one point. Laqwa hotel. Dak ġo war zone. Ġo war zone, no. Mm, mm, mm. Niftakar xena partikolari fejn ma stajniex nżod toilet iktar. Ma stajx tpoġġi. Għax il-livell qabeż. Il-livell tal. Fim, hemm overflow. Eh, hemm overflow, you can't sit down, you have to hover. Na training, anyway. U mbagħad ma fordini xemmek u kelli għadni l ħodu ħsibna man we can't afford this insomma u tafawna ġo area. Ikon tuħbib mal kelli il-kelli kienu jisum milizja le. Eh, milizja mhux qishom milizja u għatan di ximkien berez u insinjas tagħhom id-dar. Eh, Rodrik, Rodrik, nishtiek ta' jek xuli t-kelmu fuq din. Bat li friend request illum, eh. ma bandiċ fej. Is very particular.
Oh. Ejja, l-sfortuna tal-popolarità istra, kullħat. Kullħat bxie saliv istra. Oh. Għal daqstant minni bat li friend request ma nistax nżidu jekk tridu titlu fil-paġna tiegħi li. Għalhekk jagħmlu tu jagħmlu tu. Ejja le dak mużu meċi bro. Robert Muzumeċi really likes like Mozart Muzumeċi. I likes really Robert like the guy.
Yeah? Hafna.
I really like him. Dude. Okay, end of the show. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Ehm, Fejn ħajkollna nies deċenti. Itqajt miegħu soċjalment a couple of times. Oh, vera, joġobni. He's intelligenti, I like him. Mm-hmm. I like him. Mm-hmm. Trit. Kolħad difet.
Mela. Trit divestjom minni.
Mela, isma. U somma, u, u, x'kenna speċjali, aħna konna light. A very light operation. Jemma, dawn protokoll health and safety, close liaising ma mela l-BBC, close liaising ma mal-forzi armati Ingliżi, eh, CNN close liaising ma mal-forzi armati Amerikani. Mm.
Eh, Il-Maltin mal? Il-Maltin.
KLA, apparentament. KLA, eh, Heavy. Dik il-realtà.
Heavy, heavy, heavy.
So, u insomma, u at one point, eh, trasluk flok ħalsun ma ħalsunniex il-hotel, għalla, ok, ma tkunx flus, ma lajjo, dil area taħt il-kontroll tagħna, pero kienet hot wis, kien ħafna skjermi xis madwarna. Mm. U Rodrik dejjem Rodrik, jina, I was just tagging along dik ir-realtà. Tagging along, but I was fine. I'm handling this, I'm tella shots tal-ġen, kamera tajba, titfaħħar titfaħħar kamera tant l-ambjent huwa partikolari xot madonnali dejjem ġed ngħidlek ġifieri eh, sign minds tiġix barbed wire eh, effimer bone eh, titfaħħar titfaħħar inti l-kamera ħaġa tajba. U l-ħin kollu fil-ħin li kontu hemmhekk. Mhm. il-gwerra kienet inħass. The last two weeks.
Kontu tismaw splużjoni.
Le, anki, veri, uh, rapid fire exchange, ah, kbir, il-ħamviz għaddejn minnaħal l-oħra biex imorru jaraw xe tiġri, nirrepeti l-ek t-presa xaxruħek, jina li kont isti għet għet nara movie. Hmm. Ġi eżilerazzjoni ħassejt. Eżilerazzjoni u komdu, u komdu, u komdu immens. Ma ħassejtek fl-ebda pod meddet. Le, just exciting, this is fun, this is going to be great. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l daw kolla li diġa għedin fuq il-Patreon tagħna minarkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valur li huwa siewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com slash John Mallia tagħtu l-kontribut tagħkom minnaħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin